Il-Eurovision huwa fost l-aktar avvenimenti popolari fil-kalendarju mużikali Malti. F'din ir-rokna, iltqajna ma' Doctor Tony Sant, riċerkatur tal-ispettaklu, sabiex jgħaddilna ftit tagħrif dwar l-istorja tal-kanzunetti bil-Malti fil-Eurovision.
M'hemmx li jdur l-iżvel jarin, nistenna li jgħaddi l-ħin, u tirrijalni li bit-tama fil-fontana nkun nistenni.
Il-Eurovision Song Contest aktarx li huwa popolari daqs kemm huma l-Maltin għal raġuni komplikata fl-istess ħin, però hija sempliċi. Ir-raġuni prinċipali hija li din hija opportunità biex inkunu qudiem udjenzi kbar b'xi ħaġa li hija Maltija, jew xi ħaġa li hija minn Malta li normalment ma tilħaqx dawn tipi ta' udjenzi. u xi ħaġa li fiha ksibna storikament anke suċċess relattiv. Xi ħaġa li pereżempju fil-futbol jew fl-Olimpjadi eh, il-kontingenti jew it-timijiet Maltin qatt ma laħquha. U allura din il-popolarità żdiedet meta pereżempju Mary Spiteri jew Kjara fis-snin design laħqu il-tielet post u anke Ira Losko u mill-ġdid Kjara ġew fit-tieni post

Malta ħadet sehem bil-Malti tliet darbiet, propjament darbtejn u biċċa. Eh, l-ewwel żewġ kanzunetti, jiġifieri dik ta' l-1971 Marija l-Maltija ta' Joe Grech, hija waħda magħrufa sew, u l-oħra hija l-imħabba li kienu kantaw Helen u Joe kif kienu sabuhom lil Joe Kutajja u Helen Mikallef dakinhar. Però mbagħad għaddew ħafna ħafna snin u ġejna propju għas-sena 2000 meta Claudette Paċ f'nofs tal-kanzunetta Desire Tgħid erba' kelmiet kważi litteralment bil-Malti. Apparti hekk, il-Malti ma jeżistix fil-Eurovision Song Contest matul is-snin. Ir-raġuni uffiċjali li kienet ingħatat għal xiex il-kanzunetti bil-Malti ma baqgħux jintbatu għal Eurovision Song Contest biex jirrappreżentaw lil pajjiżna kienet illi konna qegħdin niġu l-aħħar. U fil-fatt sew eh, fl-1970 u sew fl-1972 Malta ġiet proprju fl-aħħar post. Però din ma kinitx l-unika darba li Malta ġiet fl-aħħar post. Għaliex? Għax il-kanzunetta Għidu ta' Fabrizio Faniello fl-2006 ukoll ġiet fl-aħħar post u ma kinitx bil-Maltin. Dejjem ridtek, dejjem xtaqtek, lilek ħabbejt. Meta qed nikkunsidraw l-użu tal-ilsien Malti jew il-potenzjal għall-użu tal-ilsien Malti fil-kanzunetti tal-Eurovision Song Contest minn Malta, tajjeb ngħidu wkoll li għandna sensiela twila ta' kanzunetti bl-Ingliż illi anqas biss waslu għall-finali minn Malta. Hawnhekk għandek lista twila ħafna. Tajjeb illi narawha malajr malajr din il-lista. Għandek fl-2007 Vertigo ta' Olivia Lewis, fl-2008 Vodka ta' Morena, Fl-2010, My Dream ta' Thea Garrett, fl-2011, One Life ta' Glen Vella, fl-2015, Warrior ta' Amber, fl-2017, Breathlessly ta' Claudio Faniello u fl-2018, Taboo ta' Christabel. L-ebda waħda minn dawn il-kanzunetti bl-Ingliż minn Malta. ma kienu fil-finali tal-Eurovision Song Contest. U allura forsi anke b'dan l-istess argument nistgħu ngħidu x'għandna x'nitilfu billi nipprovaw xi ħaġa differenti li jkollna kanzunetta minn Malta bil-Malti. Wara kollox hemm numru ta' kanzunetti anke fl-aħħar ħmistax-il sena li mhumiex bl-Ingliż li jaslu li jirbħu l-Eurovision Song Contest. Ibda minn Molotva, pereżempju, tas-Serbja u anke l-aktar riċenti eh, mill-Italja il-verżjoni bit-Taljan tal-Maneskin.